Rhwng mis Mawrth a mis Mehefin 2023, bûm yn ymgynghori ar y cynnig llawn o gymwysterau 14 16 fydd ar gael i ddysgwyr yng Nghymru o 2027. Wnaethon gyhoeddi'r penderfyniadau ar y degfed ar hugain o Ionawr 2024. Denodd yr ymgynghoriad ar gyfer y cymwysterau newydd hyn ystod eang o safbwyntiau, gyda dros 500 o randdeiliaid gan gynnwys dysgwyr, rhieni, athrawon, cyrff dyfarnu a cholegau yn ymateb. Mae'r cyflwyniad yma yn rhoi gwybodaeth am y penderfyniadau rydym wedi'u gwneud ar ein cynnig i gyflwyno cyfres o gymwysterau cyn-alwedigaethol. Rydym yn diwygio cymwysterau ar gyfer dysgwyr 14-16 oed yng Nghymru i helpu i wireddu pedwar diben y cwricwlwm i Gymru. Rydym am adlewyrchu egwyddorion cynnydd y cwricwlwm a galluogi dilyniant i ddysgu ôl 16. Rydym am annog profiadau addysgu a dysgu cadarnhaol, gan adlewyrchu amrywiaeth dysgwyr a'r byd rydym yn byw ynddo. Yn ein hymgynghoriad, gwnaethom gynnig cyflwyno cyfres o gymwysterau cyn-alwedigaethol dwyieithog wedi'u dylunio i'w cyflwyno mewn ysgolion ar lefel mynediad, Lefel un a Lefel Dau mewn amrywiaeth o feysydd galwedigaethol eang. Rydym wedi penderfynu bwrw ymlaen â datblygu'r cymwysterau newydd sy'n seiliedig ar waith sef y Dystysgrif Alwedigaethol Addysg Uwchradd. Bydd y cymwysterau yn cael eu hasesu ar lefel un a lefel dau yn debyg i'r TGAU. Bydd yn fath newydd pwysig o gymhwyster a fydd yn galluogi pobl ifanc i ddysgu am feysydd galwedigaethol drwy ddull mwy ymarferol o ddysgu ac asesu. Bydd dyluniad y cymwysterau yn cefnogi pontio i astudiaeth alwedigaethol ôl 16 ac yn datblygu gwybodaeth, dealltwriaeth a sgiliau dysgwyr gan ddefnyddio dulliau ymarferol. Bydd y cymwysterau'n cael eu datblygu mewn amrywiaeth o bynciau, gan gynnwys gwasanaethau cyhoeddus, teithio a thwristiaeth a'r celfyddydau perfformio, ynghyd ag eraill a restrir yma. Mae'r ddelwedd hon yn cynnwys y gyfres lawn o gymhwysterau cenedlaethol 14, 16 Gwneud i Gymru Newydd. Yma, gallwch weld y cyfres sgiliau sy'n cynnwys y prosiect personol a'r cymwysterau Sgiliau ar gyfer Bywyd a Sgiliau ar gyfer Gwaith ar yr ochr dde gyda'r TGAU, y Tystysgrif Alwedigaethol Addysg Uwch a'r Cymwysterau Sylfaen ar y Chwith. Fel y gwelwch o'r llinell amser a ddangosir yma, rydym wedi cyhoeddi ein hadroddiad penderfyniadau ac rydym bellach ar gam datblygu ein meini prawf cymeradwyo ar gyfer y sgiliau a'r cymwysterau prosiect personol. Bydd y cyrff dyfarnu yn datblygu'r cymwysterau, a bydd y manylebau'n cael eu cyhoeddi ym mis Medi 2026, gyda'r cymwysterau yn cael eu dysgu o Medi 2027. Edrychwn ymlaen at y daith, ac mae croeso i chi gysylltu am fwy o wybodaeth. Diolch.